Ka reka twaza kushaba. Mwimutsye emitima yaanyu. Mukama Ruhanga ohwire twakusiima ahabw'oku waateerana omu ka Nathani n'omukazi we. Tusiima Ruhanga abariisa. Tusiima Ruhanga abashweire kunuya Noiri na famire yaawe. Kandi abaana baitu bombi Asa na Aida twaza kuba tukumire entanda y'Ekigambo kyawe. Obe niiwe waabombekyera, obaheereze okuzaara, obaheereze okutunga, otaaire obugyenyi obwo, oteereze obusingye. Iwe Yesu Kristo Mukama waitu. Abagore baitu mwembi, omwojo Arthur n'omwishiki waitu Ada, ab'eishe-emwe abaaruga Nyabitanga, mwena, Noiri na famire yaawe yoona, nitureeba aho abakuru b'amahe bakuru munonga nka General Katrma n'abandi. Kunu yatwagire omugisha muhango Nathan Twedin w'obureeberezi. Naashemererwa ahabw'okuba sipiika yaamwanjura gye. Sipiika oine amagezi, ningira ngu n'ag'okujunwa. Twedin waitu ari aha, n'ab'enju yoona y'ekanisa. Nyowe ndi Canon Naamanya Edward. Ndi omuriisa wa Burunga. Sipiika yaanuza burunga ninka Gan Malisa ena ebi abandi boona baine nangwa okwe mwagira ngu dinari ogu ogu ogu the very reverend mbere mwateera omu ngaro munonga aba ba Rishera aba ahabw'okuba bo nibariisa endiisa etari wa noogamba bo baine amaizi baine ebinyaatsi baine entunguuka n'ahabw'ekyo twashemererwa Nathan naagira omugisha muhango munonga. Imwe abaija kushwera owa Nathani. Nathani aine bakuru be. Bamwe omuri bakuru be hariho ou barikweta William Rwamajaga. Kandi hati akajunwa tarikwenda agandi maziina kwongyeraho kureka amuteere omu ngaro zonka agarukire aho. Engaro za banki emwongyereho ezindi. Ku murikwanga kuziteera kandi ku araijayo yaakigamba mutamutabukira. N'ahabw'ekyo twasiima Ruhanga ahabw'okuba Nathani naagira omugisha. Nathani n'omukyara we. Ampuriire omu micwe y'ensi n'abaana bangye. Omu buzaare, Nathani naaba ari muramu wangye akaba nabashwera Nora munyaanyazi. Kwonka abashaija abo bombi, naza kugira nti abaana abo bombi, Nathani kwishuka n'omukazi we, nkabashomesa omu puraimari. Tumanye ku ndi omugurusi, mbwenu ka naagaruka naabareeba nibakura. Abazaire baabo nsiima Ruhanga ahabwa Aidogo Ryaha nyinabo akajunwa na maawe na baamaawe itwe. Egi ensi ei baanibagamba sipiika naashoboorora gye na ya bankore na ya beeha kwonka n'ensi ya Revival General bihurire gye munonga. Nyabitanga tinkumanya kwonka eki nkumanya niimanya Burunga, niimanya Kazo, amaani gaitu goona ni Revival okujunwa. Ku kwaizire abaakutandikire baakutandika kwonka eshaaha ku yaahika na Aida ogu yaakwakiira, Aida Bashana. Ninteekateeka Nathan na bakuru baawe naiwe William na mwagira nte, na mwagira bugyenyi, na mwagira sente, na mwavuga motoka, na mwariisa amasyo. Na Eida. Eida. Abakaikuru aba ku baajunirwe baahasirira ensi. Egi tumutendereze, egi eyanuunura, egi eyamponya, abaana baashoma, amasyo gaakanya, ebyapa byaija, amaju gayombekwa, enguuto zayombekwa, Wange ooh mutendereze Aidah wandiga omusaayi gwona omusaayi nebaza hariho akanshemeza kumwayakiira Dean waitu the very reverend Canon Patrick Tinga. nazaarwaho kijuma. Ku baaheza baayakiira Chemani w'enju ya Bawuli, kandi reero ari naamanya nindigaho kijuma. Amaani goona ni rivaivo. Asha ensi y'eiteba nungi abanyebitanga. Timuteera omu ngaro, ensi y'eiteba nungi. Oba mukunda oba timukunda, ensi y'eiteba nungi. Shi abantu bakatujumburira, shi abantu bakatujumburira, shi abantu bakateeka, shi abantu bakabura kutushandaga. Shi abantu baracumwire? Ai shi ningira esheshemi ku nkora aga magingo ensi yitu nenda kugarura ebihagaro, okuraguza, abafumu, bamuroga, bamutera amahembe, babagira bata, amaani aida, reka ngire eki nkutendereze, aida, toyine amaani gokwemerera kwonka mukatutambira. Nothing. Nimwepankapanka okora oku okakanyamiyenga. Oikirize ninga oyangye Michael revival, reka nkuhikye omumaisho Michael.

Ebiro ebi mbaire ndeeremu kubi naaza owa William, William reka kundeeba amu aisha reeba aha rubaju. Mbwenu reero yampeereza kwonka naaguma nk'omwana wa pihwa nu ninshamaara. Itwamanyiire Baiburi ku okuza omu nte z'enyankore oroba oroba kwonka Yesu akuroboora. Nambwa obu naakwata omuzindaaro William za ahansi nza ahaiguru. Reka nkureebe gye William Rwamashaga. Yesu wangye naaza ahaiguru. Ente zaawe nizikora kwonka minimum re. Yesu naakuriisa. Yesu naakujweka. Yesu naakuhunduuza. Nathani, embaga yaawe tikindi n'okujunwa kwa nyoko n'abandi abaajunirwe bakatutambirira ensi. Nimpendera Aida, oine eiziina rirungi munonga, nooyetwa eiziina rya nyokwenkuru Aida Bashana, mbwenu baakweta Aida Nankunda. Waashwera Arthur, twagira abantu bakuru munonga ba gavumenti bari aha. Ninkwendeza kurokoka. Naaza kushoma omushororongo Ebi Orikundeeba ku kuhandiikwa omu Njiri ya Matayo, Eshuha n'eya mushanju n'omushoro gwa makumi abiri na ina. Afande Oguhurire, Afande Katuruma, mwabaire kuzaahura ensi yaitu mukagicungura, kwonka naitwe abaajundwe na Bishop Muhanguzi owa Timbwa Enosi Ankore na Bishop Stephen Naamanya orikuza kuhuumura, reka mbagambire ekiri aha, Asana Asana owaatwigurira gye oburiisa. Reka mbatone. Aha, mwahuna muna za Kibaatona gye. Nathani yemerera. Ashu wankora gi munonga. Nathani n'omwe omu bantu bakye ba Rwamuranga abagizire ngu kibe kibe mutereza oburiisa. Ashu okatutambira mwana oine amagyezi manya. Baitu watagizire magyezi wareta tinka nanye

Tinkumanyisa, mutankwata kubi, Dean naaba ari Sheri. Nyowe nimba ndi Burunga. Embaga za Burunga nizinzibira. Embaga za Sheri nizimuzibira. Kwonka Ruhanga wa sho na nyoko kutwigurira tukahika omu ka yaabo. Abaakazo, twine oburiisa rwa muranga mugire ngu Airuuya! Amiina! Kandi naabatona omwahure nawe ariyo naaza rwa muranga mugire ngu Airuuya! Areruuya! Matsiko ari nkahi? Mutaremwa ekisoro mukatemwa, mutaremwa ekicwero mbwenu mukihemuka mukagwiza agabi. Ninyenda kusiima Ruhanga okubaburira ntakuremwa kicwero. Reka nkwate omu nshaho. Kicwero budget. Bakugira nangwa iburongo wagira ngu oyine ente wagira ngu otayine sente. Nanyetsa kukora ekya sente kukira eky'ente. Byombi. Mbwenu bashaija mwe mwashwera, bagihaire oburiisa, N'obugore, mutatandikira kubi, mutware omwishiki waitu omu kwa ikumi n'abiri, mwije na bajeti mpango, mugihereze Nathani agite aha bureeberezi, Ruhanga ahimbisibwe, mugire ngu Aleeruya. Aleeruya. Nitushomera ebicweka ebi, Matayo, Engiri. Haza ohurire Arthur. Matayo, eshuura ya mushanju, omushoro gwa makumi abiri n'ena, nigugira guti. Buri muntu weena ohurira ebigambo Shomayo byangye ebindi ebi, tukaatandika gye bakaguraawundi y'ekigambo ekyo. eby'enju ey'ahari kiri Eby'enju ey'ahari kiri. n'ey'aha musheenyi. Ha, niinyaragambira abantu kwonka nimbatiina ngu batakaanyanga. Eby'enju y'ahari kiri n'ey'aha musheenyi. Tinaahuriramu eby'enju y'emotoka, tinaahuriramu eby'enju y'ente z'enyankore, tinaahuriramu eby'enju y'emotoka y'ekiziga ky'enyima. Garukamu oshome endiijo akihurire gye. Eby'enju ey'ahari kiri Eby'enju ey'ahari kiri n'ey'aha n'ey'aha musheenyi. musheenyi only. Aiza noza harikiri nka noza mushenyi omunyabwengye naza nkayi harikiri kandi harikiri tihandi ni yesu aida na atha muze kuza ahari yesu mbiro mwayemerera sho omushororongo ogwo gwonka gwa abiri nena gwa abiri nena buri muntu wena ohurira ebigambo byangye ebi buri muntu wena ohurira ebigambo byangye ebi atha akabyorobera akabyorobera nashushanyisibwa nomuntu naashushanisibwa n'omuntu ow'obwengye owaayombekire enju ye ahari kiri. Owaayombekire enju ye ahari kiri. Bwanyima enjura ekagwa. Bwanyima enjura ekagwa. Omwegyemure gukahimintika. Omwegyemure gukaija enti ikashuya. Eihunga rikahuuha. Eihunga rikahuuha, amashuta gakeeyongyera ga zaamotoka. Byona bikateera egyo nju. Byona n'egaasha ekateera ensi. Kwonka etagwe. Kwonka etagwe. Ahabw'okuba ekaba eyombekirwe ahari kiri. Batu reka nkahereze aho aharikiri. Gira mugyenzi wawe oti aharikiri. Tayowa aharikiri. Ka nshabe mukuru wangye, Dean waitu, oije oshabire abaana baitu aho omugisha. Tuze kwombeka aharikiri. Enshura kwerabe eizire, eihunga riizire, amashiiho gaizire, egaashi yeizire, nka ebi raatuteire, Yesu atuhangaane. Mukama agume nainywe. Agume n'omwoyo waawe.

Nitukusiima Ruhanga waitu ahabw'okuba niiwe oikiriza eizooba eri ebiro makumi abiri omu ka y'omuzaire waitu Elifaazi owaarigireho aida ari aha, omu ka y'abaana be beebemberwe n'Asani ogu waikiriza ngu habemu omukoro murungi gurikukuhaisa ekitiinisa. Nitukusiimira engiri ei twahurira. Buri muntu weena orikuhairwa yaaba omunyabwengye kwombeka ahari kiri. Nambwenu nitushabira abaana aba bombi, Aida na Asa, batombeke ahandi hantu kureka bakwombekyeho, obabeere obutandikiro, obabeere omusingye. obabeere obwengye, obabeere okukundana, obabeere okuzaara abaana, obabeere okutunga, obabeere okureebera hamwe, ekitiinisa kyawe kireebekye omu bushwere bwabo, kandi obebembere obugyenyi obwo buhaasirire obuheereze omugisha. Ebiragambirwe aha byona bikuhaise ekitiinisa, kandi n'omugisha gwa Ruhanga Tataitwe, n'Omwana, n'Omwoyo Orikwera, gwohereza boona abu okunda, ai Mukama. Tukushabira abaana baitu aba bombi, gubarinde gubahereze emyaka mingi omu nsi erimu okushemererwa n'okunanuka. Omugisha gwawe gurinde eka ya Nasani. Omugisha gwawe gutwebembere gutukanyeho twena. Gurinde ihanga ryaitu n'omwembezi waryo, gurinde ekanisa yaawe okuruga hati n'ebiro byona. Amiina.